Il-proċess beda meta kont qed ngħix Malta, snin wara, ġifieri meta ġejt l minn Praga qabel ma mort Lussemburgu. Anka kieku ma sifirx ma mortx Lussemburgu bqajt Malta, probabbli konnekta bl-istess affarijiet. Per eżempju, srib Huwa dwar bniedem li iħossu barrani f'pajjiżu stess. U jien hekk inħossni hawnhekk, jiġifieri ma kelli bżonn insiefer biex ninduna biha din. Ma kelli bżonn dik id-distanza biex nara Malta kif jara dak il-karattru. Li qed jiġrili issa huwa li qed nibda nitbiegħed dejjem iżjed minn Malta. Bħal pereżempju Rocket għaddej jgħaddi mid-dinja ma tibqa' għaddej u bil-mod id-dinja qed tisparixxi fil-bogħod u hekk qed inħossha Malta issa. Pereżempju għandi ktieb issa lest u kważi lanqas ridt nippubblikah għax lanqas inħossu iżjed is-suġġett. Imbagħad għandi proġett wara li huwa wkoll dwar Malta, ma' Malta li nista' nilgħab biha. Hija Malta li totalment anke dwar affarijiet veri, dwar post li vera jeżisti, huwa finzjoni. Ehm, fejn nista' kważi noħloq Malta mill-ġdid. Fl-immaġni tiegħi forsi. Alex, però inti tgħid, inti kont qed tgħid li l-protagonista tar-rumanz tiegħek, Sir Braġaw Sarro Gallanusi, iħossu barrani f'Malta. Imma l-impressjoni qawwija li tuh mir-rumanz hija li jħossu barrani dejjem u kullimkien. Iħossu barrani Brussell, ma jien inħossu barrani anki fl-aħħar parti tar-rumanz meta sejjer lejn Marokk u din dar-raħal partikolari fil-Marokk illi jtu l-impressjoni li mhux se mhux se jsaddad wisq hemmhekk. Almenu jiena dik l-impressjoni li nieħu. Huwa rumanz li jħalli l-bibien kompletament miftuħin għall-interpretazzjoni naħseb parti mis-saħħa tiegħu bħala rumanz. Ġifieri, jiena l-kurżità qawwija tiegħi hija jekk L-awturi li jittranslaw taw li kison baqgħu Maltin, baqgħu jiktbu bil-Malti, baqgħu jiktbu għal udjenza Maltija, imma sempliċement ċaqalqu d-dar, minflok qegħdin il-Belt qegħdin f'Tas-Sliema, minflok qegħdin Malta qegħdin Brussell jew jew il-Lussemburgu, jew forsi l-Ġordanja jew Gaza, fil-każ ta' Karl. Il-kurjsità tiegħi hija jekk tispiċċawx Mark tiktbu iżjed dwar Malta. Jiena nara li hemm li hemm każi individwali ħafna, ġifieri jiena ma nħossx l-istess bħal Alex pereżempju, minkejja li naqsmu forsi ċerti perspettivi anki ideoloġiċi nsejħilhom f'sens wiesa', però jiena nħossni qrib ħafna għal Malta, ma nafx għala, għadni ma solvejtix ngħid nifsi waqt li Alex iħossu mbiegħed għall-aħħar. U qed jitbiegħed iżjed. U qed jitbiegħed iktar, waqt li jiena xi kultant forsi noqrob iktar. Mistoqsija hija jekk speċi meta titla' u naħseb li jħossu anki jiena kont kont l-Awstralja għal xarej is-sajf li għadda. U il-passjoni ehm, hija vera li hija profonda, mhux mhux tal-immigranti kollha li tqajt magħhom Maltin, ma passjoni li għandhom ħut minnhom għal Malta, għandi xi partikolari f'moħħi, Li għandu passjoni għal Malta hija naħseb ferm ikbar, ikolli ngħid, minn tiegħi. Forsi dik id-distanza proprju tqam għal mhux tant id-distanza kritika li konna qed insemmu qabel, imma forsi jew romantiċizzazzjoni jew passjoni vera, ġifieri mhux qed ngħid romantiċizzazzjoni f'sens negattiv assolutament. Nista' ngħid jiena fil-każ tiegħi ktibt dwar f'Malta. Imma mhux b'intenzjoni għax is-suġġett li deċidejt nikteb dwaru, l-istorja li ħarġitli mill-binna, kellha riskontru Malti speċifiku ħafna, sewwa, minkejja l-mumenti li huma traduċibbli umanament, jiġifieri bħala emozzjonijiet, però hija storja dwar Malta, tittratta affarijiet li huma uniċi għalina. Però jiena nbassar u nitteorizza kieku li bħala kittieba eventwalment hemm M'aħniex se nkomplu niktbu dwar Malta neċessarjament, pero' se nużaw il-Malti u Malta u l-mod kif Malta u l-Malti nesperjenzaw il-ħajja. Anki l-mod kif il-lingwa ġġegħelna ngħarblu l-ħajja ta' quddiemna. Għax għalkemm għandna l-istess ħajja quddiemna, pero' Ċek, bil-lingwa tiegħu u bl-esperjenzi storiċi u ta' postu, se jinterpreta forsi minn ottka differenti minn Malti jew Ingliż jew Taljan. Jien naħseb li eventwalment se nibdew nitkellmu dwar suġġetti oħra, suġġetti li ma jkunux marbutin ma' Malta. Iżda l-uniċità tagħna se tkun minħabba li qed niktbuhom bil-Malti u allura qed ninterpretawhom mill-ottika Maltija li tagħtina l-lingwa. U minn din is-sitwazzjoni joħroġ dan it-terminu li nirreferi għalih fin-nota qasira tiegħi fil-programm, meħud minn Ivan Callus, mill-Professur Ivan Callus, Din l-idea ta' kitba traslokata, translocated literature, li qed nitkellmu fuqha. Wara Alex ħa jagħmel kumment ieħor Karl u jieqfu mbagħad jitilgħu Stella u l-missibni tagħha. F'wieħed mill-kummenti li Alex bagħatli meta konna qed niddiskutu din dan is-simpożju qalli li għalih Malta hija finzjoni.

U kont ili ili xi xhur nirriċerka dwar it-tasliema seklu ilu. Nara ħafna ritratti, naqra ħafna. U peress li ma tantx kont ersaqt lejn Malta, kont iddejn il-lukanda ta' il-Kavallieri faċċata tal-Exiles. Kont inħares, inħares lejn l-Exiles u assolutament ħadd qata'. Għax Moħħ jistenna li jara l-exiles ta' Tanzania. Minħabba r-ritratti li kont qed tirriċerka? Minħabba li Malta għalija hija dik. Għax qed nirriċerka. Il-Malta tal-lum ta' solida li bil-problemi kollha tagħha u whatever. Ma tantx ħassa iżjed. U ma naħsibx li hija escapism lanqas. Hija huwa t-triq li ħadt bla ma bla ma żidtha, jiġifieri hija Jekk inti ma tgħix f'pajjiż, kif ħa tikteb fuq kull pajjiż? Eżempju ieħor, jien jekk jien qatt ma qbadt karza tal-Iran tal-Arriva li diġà telqu, jiġifieri tal-Arriva, u jien kont naqbad l-antiki. U qiegħed Brussell komdu qed nikteb fuq xi ħadd li tilgħa fuq tal-linja. Kif ħa nispjega, kif ħa niddeskrivi karozza tal-linja tal-Arriva jekk qatt ma tlajt fuqha? Għandi, qatt għandi f'moħħi karozzi antiki bil-ħabel. Hija problema li qed inħossha ħafna bħalissa li ħaġa li ma nħossix iżjed rilevanti kważi f'Malta. Jekk ħa nibqa' fuq realiżmu u soċjali u dawn l-affarijiet. Naħseb din hija tema li eventwalment fit-tielet sessjoni meta titlu titlu fid-diskussjoni intom li li uħud minnkom eh, tgħixu tgħixu barra minn Malta, naħseb għandkom ħafna xi tgħidu fuq fuq dan il-punt. Iva, għax jena prok eh, għal-kontrarju ta' Alex, dik ma naraħiex Jien kien nara li iktar ma jgħaddi ż-żmien li qed ngħix barra, għalija mhux kwistjoni ta' li nista' nkun inqas realistiku dwar Malta, imma li Malta ssir inqas relevanti għalija. U li issa issa isu ritratt li qed jiffejdja, mhux mhux fil-memorji għax ir-rabta bħal Malti kien naqra l-aħbarijiet dwar Malta wkoll apparti l-aħbarijiet tad-dinja, però mbagħad Miegħi nnifsi fil-ġerarkija tal-prijoritajiet u dawn l-affarijiet li nħoss li huma interessanti u li nista' nikkomunika magħhom, hija Malta ssir iktar u iktar irrelevanti, iktar mingħajr appell fil-verità. U ħaġa oħra li ġratli hija li Minn madwar tliet snin ilu bdejt nikteb bl-Ingliż għall-ewwel darba kreattivament. Ktibt tal-poeżiji bl-Ingliż, ippubblikat l-Amerika. L-Amerika. U dak kien mument ta' liberazzjoni, fis-sens li Malta mhux biss saret irrelevanti imma m'għandix għalfejn inkellem iktar. U ħassejt li Issa m'għadniex iżjed Għalkemm inħobb nikteb bil-Malti, issa qiegħed mument fejn irrid niddeċiedi li ħa niktibha bil-Malti jew b'Inglis u mhix deċiżjoni faċli jew razzjonali u ma nafx nispjega. Ħafna drabi hija determinata minn kif jiġu l-kliem fil-bidu ta' poeżija jew ta' storja kif kif bdejt naħseb dwarha oriġinarjament. Però Fetħitli għalija triq illi ma il-fatt illi m'għandix għalfejn iktar nitkellem ma' Malta għalija kienet liberatorja. Illi Malta tagħmel li trid u jiena nagħmel li rrid u m'għandniex għalfejn noqogħdu nħabblu rasna biex nikkomunikaw. Tikkunsidra tikteb l-Għarbi? Qatt ikkunsidrajtha? Le, għax m'għandix dik il-kompetenza li nikteb Għarbi tajjeb li li. Ġifieri biex nikteb bl-Ingliż biss biss ħadli ħaditli kważi 30 sena nikteb kont diġà nikteb bl-Ingliż fil-ġurnaliżmu imma qatt ma kelli dik il-konfidenza biex nagħmilha bl-Għarbi. U issa tħoss affinità mal-Ingliż letterarju jew tħoss li hija l-kelma tiegħek mhux ma tħossokx impostur jew? Le, le, għax qed tiġri. Ġifieri għal madwar 30 sena ma setax tiġri, eh, kien hemm blokk eh, awtomatiku li li mhix il-lingwa tiegħek. Sakemm ġrat, eh, ġrat għal raġunijiet veri speċifiċi kelli nikteb għal xi ħadd partikolari. U tiġri. U l-liberazzjoni tinsa fil-fatt li l-udjenza tiegħek mhijiex bil-fors l-udjenza Maltija iktar milli

Dak, di parti minnha, mhix mhix ir-raġuni, definitivament mhix ir-raġuni, imma ta' dak tara l-kritika, il-livell ta' feedback, l-impatt, pereżempju, f'ktieb bħal ta' Alex, vera, għajjem kontroversja, imma li taf li qed tolqot elf ruħ, elf vejruħ, li Mentri jekk tikteb b'lingwa tista' tgħidilha universali, dik lanqas biss trid tiffikerja għax jista' jaqrak xi ħadd mill-Amerika, jista' jaqrak xi ħadd minn Bangladesh, jista' jaqrak xi ħadd mill-Palestina u għandek aċċess għalih u la jista' jaqrak. Aħna issa bdejna fl-aħħar nitkellmu fuq traduzzjonijiet ta' xogħlijiet Maltin. Kellna ġenerazzjonijiet li ma rnexxilniex li ssib ħabib li joqgħod jagħmillek favur jittraduċilek. Fil-fatt jiena oġġettivament ma naqbilx miegħek fis-sens illi naħseb li meta tikteb bil-Malti għandek udjenza u għandek udjenza identifikabbli u inti xi ħadd għal dik l-udjenza.

Nuqqas ta' organizzazzjoni u ta' ġifieri aħna ngħidu. Jiġi frustrat. Ngħidu kemm ngħidu li l-lingwa hija dik li tagħmilna Maltin. Hija lingwa li ħadd ma jaf dwarha. Jiġifieri x'ħriġna mil-letteratura tagħna? Meta l-Ministru